E koa ana te ngākau o te iwi mana whenua o Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa, kua tutuki he wawata whanake ngāwha. Miharo, tino harikoa matau nā tēnei mea te whakawhānui nei i tēnei tō tātau mbira hiko. He mea anō hoki tēnā, te pēhitanga o nā pakanga kei tua o te ao, nā Tō mātou nei rauemi nei, kua taea e mātou te tautoko i tō tātou nei whānau. Tērā mea kimi ana tātou ko tētahi atu energy source.
So we can be very independent as New Zealanders where we will have EVs. Ko te tohu tūmanako, ka heke te utu mō te EVs ā konei. Ko Erue Tirakina tētehi o ngā kaumātua o te iwi ka riro māna te whakatau i ngā hoa whanake pūngaongāwha ki runga i ō rātou nā whenua. Mō nā tau mahau, i tīmata hē e mātou i tēnei mea te whakamahi o tō tātou nei rauemi, arā, me kī rā ko te kohu. I tika ana wana kōrero i nā tau 1980s, i konei kē ōku tūpuna, wētahi o nā kōrero he kōrero riri, nā te mea wētahi o wā tātou nei whānau, tē taea e rātou te whakatū nā mira pēnei, engari wētahi atu, nō mātou te whiwhi I tini wā rā tēnei whakaaro kia tautokohia i te hanga nei o nā hikonga, mira hiko nei. Pai taku kare-ā-roto mō tēnei kaupapa i te rangi nei. Te mea nui, mōhio pai ake ana i tō tātou nā Minita, e kite nā ana e ia i te tino tūhonohonotanga o Mercury ki a Ngāti Tahu, Ngāti Whāwā, ā, mōhio pai ake ana e ia, you know, me pēwhea ta, te whakatupu ake ana i tēnei ao hiko, ā, ngāwha, and so, e, ka rawe. Tētehi o ngā tauira tawhito mā tā mua o ngā hato kura o te motu nei, arā, kei konei a Hato Tipene. E te Minita, tēnā koe. Ko Mokotauariki te poutūhono ā-iwi o Mercury. E hīkaka ana ia nō te mea he tauira tēnei kaupapa o te whakapakari i ngā whanaungatanga me ngā iwi. Me titiro ake ana ki tēnei tauira, ā, i whakatairanga ana e, e tatau, ā, mō te marea ka kite ake ana ka me pēwhea ā tēnā iwi, ā tēnā iwi, ā, ki te tūhonohono ana ki ngā, ā, gentailers, pēnei ana ki a Mercury, ā, ki te whakapuāwai ō rātou ake whenua

So we so we form partnerships, and we've got partnerships with uh, with uh, Mercury and with uh, with Contact Energy, and so uh, all of the corporates and that within the, within this rohe, you know, we're open we're open for business. Ko Roger Pikia te heamana o te rūnanga o Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa. Hei tāna e mihi ana ia ki te kāwanatanga me ngā kamupene, pēnei i a Mercury, e mahi tahi ana. Something that's sustainable and that aligns with our own values and our vision for our people rather than being victims of of development well you know we want to be at the forefront of uh, of that development and this is just one example of how that can come together. Mā te kawana anō ki te whakapiki ake ana i tō mātou nei whāinga ki te kimi, uh, ki te whai tūhono hoki, uh, nāna anō era kōrero mona, ā, me tūhonohono pēnei ana ki a Mercury, ki a Ngāti Tahu, ki a Ngāti Whaoa hoki. Kua whiwhi kē mātou i nā, ā, i nā hua, ā, i nā painga, ā, ko te pūtea tētahi mea, nā te pūtea i riro ai, ā, e mātou, ā, nō Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa, ka taea e tātou te whakatū whare. So, mēnā ka tirohia ki wā tātou marae i konei, ā, nā te pūtea i whiwhia e mātou mai i te, te mira nei, mai i te hiko nei, mai i tā mātou nei raumini, i hangaia e mātou nā whare. Ki tō mātou nei marae o Waimahana, e whitu nā whare, e whā nā whare kaumātua. Ki tō tātou nei marae o Ōhākī, e whā nā whare kaumātua. Ki tō tātou nei marae o Mātārae, e whā nā whare kaumātua. Ko te manokonui o te iwi kia whakawhanake tonu i ō rātou nā rauemi, Hei oranga mo nga uri whakatupu. Macy Kuki, Māu kaha.
Ko te reo te take.